Ase amarieta angorokwa Esta mora ongori, omogaka agakoroku James ongori obwaya, omwana oyo omoito agakorokwu Enoku obwaya ongori. Omwana oyo, nabo abwate eninga ninge, are omobe, Bono inche nachiete matieri ingachia kogora chintetera inche konywe inche konywa endwarete okoboka ase ang'agete. Ngochia gocha nganyora omwana oyio okorira buna tata omwabo omwakire, nakwana kende, akarira agatimoka akamonyoka gotira. Bono omosubati naro omokama omorwa omoruya, nere ogoturumboka okonyora ngotira, agantebia. ng'a obwaye oitire omogaka tari gokwana. Ngocha nkomonyora nsa araire, nka nka nkarora buna bono inche tinkomonyara tiga amonyoke ase abagisangi moino iga iga ase abamura, bacha komoira nyagitari rende ime ime. Nkaenda ase abamura nkanyora omomura oyio ong'ira, agateba abamura akarigia abamura sita. Ekero arigia abamura chita, bagacha bakamobogoria. Bakomoikima ata aria ase agwete, momura oyo okorwa mo- rogoro na ekebenoka, okomanya ki aba- abanto baria babogoretie omogaka. Togotigara inche nere, nkomoboria obwaya iga oroche mbuya ogokora gaki? oroche mbuya ogokora? Obwo atang'iraneti, nkomotae nachiire aye tata omino oye inse aburore gose naye okomoira nyagetari. Nkabwata rende, nkagenda, na obwo agotiira, nacha gotiira bono naraire momura one omonene gesona. Nacha gotiira saa kumi, naende noboa, naende enyomba ende omo bwa omwana onde okorokwa omuro. Namotebi etwa tata togende tore gose omogaka oria nabogete akaenda nyomba. Omomura oo omomura oito anga, twacha nere, twanyora ekeene aria ase omogaka oria atigarete, igairete amang'ang'a ane igoro. Namotebi omura omogaka oyo ogaerete. Erio saa kumi naria nachaka gokura. Na wananchi barigirie omomura oyio bamonyorire gochia bonyang'anda abwo ase naigure, nere bamosambiri. Nabo ere igo. Ase amarieta ngorokwa riso ya mwango machaama. oyo nomwana ominto naende omogaka one. Inche ntwana kogosana nere gisa gisa gisa, bono omwana oyo obwaya nere oretire amakweri enka eye iga. Omwana obwaya agaitete omwana omwabo, ekaraitete omwana omwabo omwana oria agacha tokara tokamoigera rende akabera iga iga. Ochete agaa akamama omwabo okoboko akamobuna. Obwo aye omogambi omosukerete omobwatete bweka. Obwo aye ochire, omoro omwabo omanyire korigia omobekeire chibesa epondi elifu kumi obwo aye ochire aa. Kumbe obwo aye achete goita omogaka onde. Abanyakenyoro. Igwa nang'ainereria. Twachandekire tokonye serikali. amarieta ankorwa gochia Nyaboke, omogaka Nyabuto. Eke negekone twarorire iga iga seito bonyang'ande iga iga ntuge sana gesa ntwanye kora aya anga buna aya. Omwana oyo obwaya nabo achiete agaita tata omwabo, bono igo omogaka onkore iga araire enchera. Omwana oo nere ochia otama gocha ase itogo iga, nere obwatirwe osambirwe. Bono eke negekone toroche, inche nare gokwanera abana baito ebigori ebi ebike gaki. Onye mokoria ebi mokoria gaki, soa chinyomba morare, tiga kogenda korwania abaibori. Tata omino ntata omino, mama omino mama omino. Manye abana ebinto omwana oyo akorete, biaretire amang'ana amange ase ekenyoro. Ase amarieta inche nosore ombonge. Itumbe village, Imino sub location, iga ekenyoro gia Itumbe one. Omomura oyo ogaitete omogaka ise igoro botuko, bono rigiku bwakia bwakia, iga arenge egetunu igoro ebisete, abana bamonyora, ochire moino aye obobe obobe onyure etii, obeire chinguru torochi buna asonete omobere bwa obosaria. Bono omomura oyio nere oyo otongigwe inse orarire. Bono intwe twatagete ng'a eserekari etwanchere, tomoeni kegima iga nto na kobeka chibiri chia moocheri, chibiri chia ki, chie chigari, tomoeni kegima iga, tong'ee gosugurikera amang'ana y'omogaka. Na tari ayio oka, ekenyoro eke twatwarire abaibi inchusi arwete echela, erio tokobwata omonto tokomoira echela, ototang'anera aka. Bono ntomaeti ng'iki kiabeire, timaeti ng'a eye negesiko toochi. minto. Egesa. Egesa. Bono egesa motagotebia eserekari etokonye ekiagera twachandekire, togochi kobwata omonto one nyasore ototang'anera ki? Yaani ng'a erare ne chibesa buna twamoiki nyamache iga, gose ogembo, obekire chibesa orinire epikipiki otang'anire ki? Bono ntomaeti, bono egento twarorire togocha gokora, amagoko bono tokobogoria eseria mikononi, todiiri na kera oyomo. Chuusi omonto naibete omoito korwa ao mogendi moino, kabwe koriboria omoito oiga botuko chinsa isato, aumeranete nabaanto, omonto oito achiire komwebereri ng'aki abana bachandekire tata gaki bakorara nse bira moito, boka bono mambia noo twarenge osinyire. Igo ntwamoa amatuko baka bono mambia iga twamotebia goika maragoba orete omoito oyio nchisita na getambaa kebariri abana bararere. Onye abasike, onye eserekari teikoimokia egetambo kero, na intwe buna abananchi nkoimoki tore egetambo kero, igo ntoigwete bobe, togechiri sana. Igo ogaa nkorwa emenwa saburokeseni, Getumbe Village. Bono tore serious, eserekari yasinyire, richiko bono omogoko tokobeka. Mbuya mono ase okong'a ribaga, inche ase amarieta inkorukwagwa William Nyaingiri Marube. Igaiga ekenyoro eke gia itumbe bonyang'ande ase emenu supplication. Amang'ana twanyorire bono mambi naya ogokumia, naende atoichaneti mono buna ekenyoro. Gatwatebigwe ng'a omogaka oyomo botuko bogokiera rero iga aitune omomura oye. Omogaka oyio iga akorokwa James Onkori Obwaya korwa ekenyoro kia Inani Matieri. Bono bono ritwe ebe angire ng'a tochie komorora rende buna aitire, twamana koigwa ng'a omonto oyio omoitete omomura oyio, okominyokigwa iga iga goti. Nabo bamominyokirie, ochia ire osoire enyomba y'abana baito iga iga echikoni, bamorusirie aroro, bamoitire. Omonto oyio omoita oyio okwa iga akorokwa Obwaya, iga are oibwongori. Oyio oite ise. Bono emiaka agabwata about thirty eight to forty nomonto omonene. Naende kare iga egotebekana ng'a naitete momura omwabo, naende nabunete ng'ina okoboko agaaka ng'ina okoboko ne eplasta abekeire bono tarabwene. Bono egento tware goteba neke. Aa abana baito, kamoranche sikabaibori. Naende konya omomura oyo kiabeire nechela are, iga abekeretwe ekasipiri agasoka, mande eyio ngotaka kogenda are inga apiye ekotini. Igo rende tware goteba ng'a abamura baito sikabaibori. Iso nabae kiabe, mosike oyio iso okoretete ase oboiko bw'ense. Tetaeti oite isakwe aye namagoso, naende egento kende gia kabere, abamura abaminto more igaa. Baminto, motagotiga ebinyugu ebi ebibe bikobasaria emetwe, mogende ekanisa, abande bakore ebiasara, abande bakore chiprojekti mbari mbari mokonyeke. Bono eke negento ekebe kiarorekanire ase ekenyoro giaito, togotebiwa bono mambia, ng'a omomura oyo okure. Igo rende twatebire ng'a gaki obororo nao bokoba, kanga mbamotiga, eserekari eiche emoire, echi komogambia. Bono rende okure gakure, bono ndoche ng'a nabe omogaka oria bakona-korera onkori, oyo mbamoinyorete. Oyo bono ebata yake na egesimba giakure, omogaka oria nere bakoinyora. Igo rende twatebire Paulo ase aya, ekenyoro giaito kia Inani, Paulo ase ogosira kw'omogaka, na abamura baito mwabeire bobe, kamoranche, sikabaibori, omoibori oo nabe ekiaare, Oyio niso okoretete nyoko nabe ekiya are oinyoko. Igo rende twatebire Pole narai tobwate ekenyoro eke eserekari ngocha ere, erinde imoki rende omobere oyo korwa iga iga eire ase ekoira. Mbuya mono sana ase ogontegera. Ase amarieta ane, Benson Oga Benson Ogatenya Mao, inche nenge roche. naye kwebeka orogoto, abanto baikire gocha. Bono goika paara, nanyora bakominyokia mpaara bare bonsi pi, abande bamosireri, naye twabatebia yaya rirorio, nabo aratoke nyomba ande onsi, kera enyomba abacheki, eiguru.

Ekero amasoe ake Earabu, bamoi na amati motakore chimaate rende gochi paara amaate mokorera obosa ng'aki mogokora, bateba bono rende ng'a yaya, chinguru nabwate, gochi maate mbakonyara. Bono baika marogoro aa, bamokorera oo, bontwa ng'a rende eserekari eye, obwati rwairiru, naende ng'a ase naende akorusigwa naende ande ase amaboko ya abasikari, naende ache goita ise. Bono nakoboria iga, agaaka ise, aka ise akaigwa obororo, nere owaki. Bono abwo ekero omonto aigwete obororo, inche yakonyerekana buna erituma aba atachire kogora, bono timati nkochia koreta omonto aro aroro kore agocha koonsi amari ebinto imo emanyaanki aywo amo. Bono togokora iga, esakari yare gwancha iga, era eranyare gotieria mapema, buna abang'aa bayiire gochia monwe. Eserekari egocha eira omogaka oria. bayeire aria mocheri, torosie omorero ng'aki mwaka ndiya gotuguta, buna inche nare gochi nare gochia oo, nanyora yandare abwo one, nabo nabwate tata. Oyo ngokwana ngoroku Nelson Nyakundi Omari, oyo osetete na engo yane, omonene na omochando omonene sana omogaka asire taitire, omwana oyominto bwaye orakorire ebinto lakini rende mpaka rero rituko riaye riaikire. Nere buna amo naitwe twamogaka na intwe ekero ayio twaimoka twamobwata twamosamba. Buna abanyakenyoro, bono ngosaba ebigori ebike, gaki omoibori mbare bakorigia abaibori batabwati, sika abaibori ebigori biabo bono iga ebike, naende naro nabwate. Omoyega nkoruku Samuel oncha ngokirima oye. ekenyoro eke nekiane nomotura etinde ase ekenyoro eke iga, ase obokong'u obwo bwaba. Bono obokong'u obo omwana oyo osirete ya yarwa ekenyoro giake goisabora kenseni, omonyoki bwabwo goti goeta, erinde omonyoka ocha mpaka ase omochie onyama o kirima oye, otamake chinyomba, ogenda orusigwa ororo, oretwa isiko osambirwe ororo. Igo rende togoteba iga ase ebigori ebi ebike gaki, gaki ase okobatebia. Igwera amachiko, genda chisukuru, tiga amang'ana amange y'okonywa ebinyugwa ebi iga, abagambi bagokwana. Inche rende buna omotuureti bw'ekenyoro eke, na te nakere omogambi omosabichibu one, ngocha are acha korora amang'ana aya iga. Omogambi assistant chief Philipu Nyaega Motono, ngocha are na bantebia ngocha are tobera iga iga mpaka abaachire iga iga. Mbuya mono. Bono omwana oyo oitwa eyakorokwa Obwaya, oibwongori. Omwana oyo buna ominyokigu oeterwe ase ekenyoro eke giaito, bono rende togoteba naki, gaki abanto bainani, na abamotore, naende tiga totware omorembe gocha iga iga ase etumbegwani, totware omorembe ase emino saburukeseni. Igo yagenda oita tata omwabo okorokwa Ongori, Ongori obwaya. Igo rende, ntogendererete nobotuki ngocha bare na abanyene ngocha bare bache korora ng'a naki bagokora omobere oyo ore igaa. Na abagaka mbare abakoro, bagoteba rende ng'aki, omogaka oyo buna omwana oyo buna asirire aa, inaki? Esirikari intwe bono nere egokora amang'ana ayio etotebia ase ekero toragochie na toko togokora egasi gochia.